लाले हाँ मुखिया जी कहलिए एहि वार्डमे सबके इन्दिरा आवास मिल गेलै ने हाँ हाँ मिल गेलै सबके कोइ बचल नहि ने छै नहि नहि अभी कहाँ बचल छै कोई तऽ चलऽ अगिला वार्डसँ घूमि कऽ आबै छियै प्रणाम मुखिया जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम की हाल चाल कहियो हाल चाल तऽ बढ़िआँ छै केना यौ छै यौ बैठू चाय पी नहि नहि बैठू ने अहाँ सबके बैठू ने हमरा बहुते घूमैके छै अभी हँ इन्दिरा आवास सब जे पास करबेने छलियै ने वएह देखलियै मिललै पैसा कि नहि मिललै सएह सबके अभी जाँचमे छै

हिनका कहलियनि हम जे चलथिन यही मुखियाके वोट देबै कहलखिन जे नहि नहि देबै वोट अभी देखथिन सबके दरवाजा पे एलै सबके इन्दिरावास देलकै आ हिनका दरवाजा दिस तकबो नहि केलखिन घुरिके मुखिया जी हे कनिया छोड़ा एहि बातके देलकै तऽ दिअ दहक आगू पाछू अपनो सबके हेतै आ से नहि होइ छै ने तऽ साँझमे चलै छी मुखिया जीसँ किछु बात करै छी अपना सबके बारे में की सोचे छे प्रणाम मुखिया जी खुश रह खुश रह इंदिरा आवास वाला पैसा आर मिललो बुआ हाँ मिल गेले तो पापा घर आर कहाँ बनबे छो बनते उहे गिट्टी के बात करे गेल छी गिट्टी ईट के ईटी ईट के बात कर गेल छो हम्म, एतो न पापा तो कहिए की जे मुखिया जी कहलक जल्दी घर आर बनबे ला ठीक छै होतै ठीक छै चलै छौ तऽ जा ई सार मुखिया पचास हजार रुपया देलकै ने कहै छै घर बनबै ला एते तऽ हमर बाप दारू पी के उड़ा देतै ए मुखिया जी अहाँ ऊपर नीचे ई कथी निहारै छियै प्रणाम कनि सिस्टममे करू नहि तऽ सिस्टम झाड़ैमे टाइम नहि लगै छै रे साला गज पिया दो रुपया भंग पिया तू सिस्टम के बात करबी सारा सिस्टम फाड़ देबो लब सिस्टम में रह ए बुआ तोरा के जा जा जा क्षेत्र घुमा गन अपन जा कनिया निकला ना मुखिया जी कतौ और जगह चल जाता बातो नहीं होता हाँ बाबूजी जाइ छियनि चलथिन ये आवा जल्दी जा पानी लेके आबो तो लो अब ई लड़का के छलिए है ई सब अपना काम के चोर उचा कासला फुआल उचा सब छिए अच्छा अच्छा उ जे बकरी चोरी के जे केस आयल रहे बीच में वैह सब बिल्कुल केने रहे? बिल्कुल बिल्कुल जते बकरी लते और के केस आवे ना सब जैसे से यहाँ सब चोरी करे छे ओतने नहि मालिक नेपाल से दारू गाजा सिगरेट भांग जते छै सब जे छै से इनलीगली इंडिया मे आबि कऽ बेचै छै आओर अच्छा ओतने ने एहिबेरदा के जे चुनाव होइया ने ताहिमे हँ वोटो काली के फिराक मे य ई सब अरे तऽ ई सब पर नजर रखबै ने बिल्कुल नजर रखऽ पड़त मुंशी जी अहाँ की करैत रहै छियै हम तऽ वही के वोटे और के सबके लिस्ट और दऽ के तैयार करै छियै तऽ लिस्ट जे तैयार करै छियै के वोट काटि रहल छै की केना के करि रहल छै ओ चीज पर नजर रखबै ने अहाँ होंठ से काटे छै जते लफुआ लुचा से आइ टोकरायल है ओकरे और के तो सब करनामा छै ना तऽ करनामा छै तऽ पर नजर के हम रखबै सारा कुछ हम ही करबै तऽ फेर अहाँ सबके की करबै हेते सब हेते हेतै ने तऽ आइ ओहि आमना नजर सामना- रखल करू सब आदमी। आमना सामना आइ भऽ गेलै ना हाँ हाँ आमना सामना भेलै तऽ आब हेतै ना सबके प्रणाम मुखिया जी हम तऽ नहि ने किछु कहलहुँ उ सब नहि ने होइ छै अपना लए केटा सूल छै जे अपना वोट देने छै ओकर काम हेतै जे नहि देने छै ओकर काम नहि हेतै हे तेना नहि करियौ मुखिया जी गरीब आदमी छियै बुझलियै अरे धिया गरीब पुताके छै तऽ बात अहाँके हम छोड़ि की करब आब एते जे हम देखऽ लगियै गरीबके तऽ तऽ भऽ गेलै ने आओर कोनो काम छल नहि मुखिया जी आओर कोन काम मेहरबानी तऽ हमरे एतने छलै जे कोनो हालते से मने हमरा एगो घर दऽ देतियै आओर जे गलती भेलै हमरा से बुझियौ हमरा धिया पुता से बुझियौ से तऽ भऽ गेलै आब अपने माफ करियौ नहि नहि एहि मुखियाके राजमे माफी मिलत अहाँके जज नहि ने छियै कि हम अहाँके माफ करब अहाँ जे गलती केलिए ओकर सजा अहाँ भुगतू अहाँके घर तर नहि मिलत यौ मुखिया जी अहाँके पंचायतमे छी बुझलियै अहाँके जान अरे अहाँ हमरा पंचायतमे छी चाहे किछोमे छियै जब हम एक बाजी कहि देलहुँ अहाँके घर नहि मिलत अहाँके घर नहि मिलत जा सकै छी आब अहाँ

ओकर एते हिम्मत भऽ गेलै कि बाबा राहुल झाके मिला लेतै आबे वाला इलेक्शन में एक एकटा वोट कट करबे अच्छा तो आब तू करबी ई सब काम आ हम चूड़ी पहन के बैठी चंदन मुंह नहीं लटका जकर जे काम छे ना अपने समय एला पर कर लेते तू खाली हमरा पीछा पीछा साथ दे सतीश एगो गीत सुना तो नहीं अच्छा मालिक चंदन ए हम कोनो गायक छी जे गाना सुनाएब आगे छोड़े के जाय छे ससुर बागे जान आ कोना के जीतो लभर बागे जान वाह वाह वाह वाह आगे छोड़े के जाय छे ससुर बागे जान आ कोना के जीतो लभर बागे जान वाह वाह आ कहै छेला हम साथ नै छोड़बो वाह आ जोरे पगला जोरे जोरे आई अखिया से लोरवा गिरई झोरे झोरे चल जेबही ससुर के भोरे चल जेबही ससुर के भोरे कनिया देखलक एहि दुआरे बाल बच्चाके समझाबैत रहै छै रौबा इलेक्शनके समयमे कनि सोच समझसँ बोल आइ देखलक मुखियाके दरबारमे कते बेजती कऽ के भेज देलकै बाबूजी टेंशन नहीं लेथिन आब चलतिन ए मुखिया के इलाज बाबा राहुल करते आब ओकरे से इलाज हेतै मुखिया के चलतिन आगे छोड़े के जाय छे ससुर भागे जान आ कोना के जीतो लभर भागे जान वाह वाह आ कहै छेला हम अच्छा चाचा तऽ की बात जे अहाँ एते धूप में हमरा दरवाजा पर एलहुँ यऽ हो बौआ इंदिरा आवास के खातिर मुखिया जी लग गेलिए अच्छा इंदिरा आवास की देत जे दस आदमीके बीचमे धक्का मारिके भगा देलक आओर ओकर कहनाम छै कि तू हमरा वोट नहि देलक तोरा अच्छा। कोइ भी कीमत पर घर नहि देबह तोरा जे करैके छै से जा तू करिह मतलब आब मुखिया जी इहो सब करऽ लगलै है ना हँ। तऽ हमरा से अहाँ की चाहै छियै यौ बौआ हम कुछो नहि चाहै छी हम इएह चाहै छी मुखियाके ज्यादे गर्मी बढ़ि गेल छै ने ओकरा कनि बढ़िआँसँ झाड़ि दियौ अच्छा चाचा तऽ अहाँ सब घर जाओ आ हम जाके मिल लै छी मुखिया से ठीक छै ठीक छै ठीक छै चंदन हाँ। कहलिए कनि सामान और दह तऽ सतीश के सामान आयो लग ले ले ले बौआ रख चल तऽ देखिए मुखिया के

सदन कुमार लिखू सत्येंद्र कुमार लिखू अच्छा लिखू सत्येंद्र कुमार लिखू राजेश लिखू सत- सतीश लिखू राहुल रंजन लिखू आ विवेक कुमार लिख लिया सबका सबका नाम जोड़वा कैल कौन उ सब जब भी जे जते नया के अ, देलक है अहाँ के नाम लिख के हाँ। ओइ सब के नाम जोड़बाबे के है बुझ गेलिए आ जे नया के लिस्ट एलै है एमे से जते भी नया नाम छै ने हाँ हाँ जते भी नया लड़का के टोटल के एगो अलग से लिस्ट तैयार करू भऽ जेतै नया ठीक छै वाला इलेक्शन अलग। इलेक्शन के टाइम में हमरा उ नहीं चाहिए ठीक है भऽ जेतै बुझ गेलिए ना हाँ हाँ सारा कुछ पे फोकस रखो और दोनों आदमी साथ में मिलके ये काम के तैयार करो जल्दी लिस्ट बिल्कुल तैयार हमरा बिल्कुल चाहिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार कर लो लिस्ट तैयार कर लिया घरे घरे मुर्गा घरे घरे दारू पहुँच जयबाक चाही चुनाव से पहले तीन दिन पहिले तीन दिन पहिले पैसा जते लगते ओते दे के छै लेकिन इलेक्शन जीते के छै जीते के छै बाजू बिल्कुल फेर से बिल्कुल भाय तऽ दू चारि दिन कष्ट हेतै दू चारि दिन जागऽ पड़तै सएह ने हेतै तऽ दू चारि दिन से जागऽ पड़तै तऽ फेर पाँच साल राज करबै ने यौ हँ से हेतै तऽ फेर अखन जे कतऽसँ आबै छै कतऽसँ आबै छै उएह आरमे से ने निकालबै अच्छा रुकऽ ई कथी लए आबै छौ मुखिया ओ बकरी चोर कथी लए आबै छौ नसन कर उ सोचा घमंडी देखेने रहा ना वही के हमरा बुझाइए कुछ मैटर बढ़ा देलक ये ई सब अच्छा कोई बात नहीं चावल आबो दियो आबो। नीचे रे बकरी चोर ए मुखिया ए सब ए मुखिया भले ही तू आइ मुखिया बनि गेली लेकिन मुखिया बने से पहले तू जे जे केने छी ना वो पूरा राहुल बाबा के पास से सबसे पहले खुटौना बाजार के दोनवारी हाट पर तू सब्जी बेचे छली वाह वाह अकर बाद तू टेम्पू लेली और टेम्पू चलबऽ लगली वाह टेम्पू चलबत चलबत चलबत चलबत एगो चंदन नाम के लड़का से तोरा दोस्ती भेलो की दिमाग लगली यार चंदन से दोस्ती केला के बाद चंदन से जमीन बेचबा के तू मुखिया इलेक्शन लड़ली और मुखिया में जीतला के बाद चंदन के तू अपना टीम से बाहर कर देली वाह गजब किस्म के दोगला छी तू मुखिया वाह बहुत बढ़िया तू मुखिया के पूरा बायोडाटा खोल के रख देली आब तोहर बायोडाटा हम बताबै छी सुन जब तू छोट छली स्कूल जाइ छली पढ़ै लए तऽ तू चप्पल चोरबै छली धियापुताके ताहिके लेल तोरा मास्टर मारलको तऽ तू पढ़ाइ छोड़ि देलही तकर बाद तू राजमिस्त्रीके साथ काम करऽ लगली लेकिन तू कतेक गांडू आदमी छी तू राजमिस्त्रीके बकरी चोरा लेलही ताहिके लेल तोरा जेल भेलौ यऽ तू आइ पाँच महीनाके बाद जेलसँ छुटि गेली अपना आपके रंगदार समझऽ लगली यऽ मुखिया जी मारू ताली रंगदार छिए बकरी चोर रंगदार वाह मुखिया वाह तू तो जते बड़का दोगला निकलनी ना हम तो तोहर बायोडाटा बतबे आयल रहिए लेकिन ई तोहर चमचा हमर तो जन्म कुंडली खोल देलको वाह ए! सबसे पहले तो तू अपन मुंह बंद कर और जो काम से एल छी ना काम के बात कर सबसे बड़ा बात तो ई छै

मुंशी जी लब उद्गार एहि बाजीके इलेक्शन हमरा लाइफके सबसँ बड़का इलेक्शन छी अगर एहि बाजी जे हम इलेक्शन हारि गेलियै तऽ फेर तोरा आरके समझ ले जे करऽ पड़े जे छल करऽ पड़े सब करैके लेल तैयार छी जते पैसा खर्चा है बूथ कैप्चर करऽ पड़तै बूथ कैप्चर करि लैके छै बुझ गेल हँ पैसा जते के मुर्गा कोनो खेतै जते दारू पीतै सबके जे छै से दारू मे नहा दह मुर्गा खिया खिया कऽ मारि दह लेकिन जीते के छ बुझ गेलियै ने सब मैनेज भऽ जाएत। ओहि सब मैनेज भऽ जेतै ने? लिअ। टेंशन हम नहीं लेबे टेंशन अहार के लिए पड़ते पैसा जते खर्चा हेतै टोटल पैसा लगबे के छै लेकिन एबाजी के इलेक्शन जीते के छै तऽ जीते के छै कियाकि हमरा